Pa fofokeru pa ba da no, pa, pa ba, pa ba da nobidadi. N sta di ladu pa fofokeru ba da nobidadi. N sai di live, N pega N tra, N paga kel vídeo ku el. N sa ma ten algen li ki a da nobidadi. N sai so pa da nobidadi. N dizi, ami é un algen trankilu. Minho, N ta kre pa nos tudu pa nos ta dretu. Má nos rispita. Asin, bu ka pode fika ku kabésa friu. Igi txoman. Nhos tudu minha ta fase nhas vida monti ténpu. Ti oxi N ka, N ka txoma ningen pa entra na nha lar. Sô se família pa entra na nha lar, bese. Mi N ten algen di ruspetu ki ta sta na nha ladu, ki ta ruspeta-m. Alén di el, el porta mal. É sima el fla ma el ta da-u tilifóni. Kuzê ten monti kuza ki ten algen dudu. El ka ta kati ku vinti algen. El ben pensa ma na se pátria ma el tinha monti algen. Ami N ta faze nhas vidju N ta brinka Ami ningen ka ta fla trósa mi Ami N ta fla É ka mudi ken É ka so omi ki N ta fla ma ta fase eradu Pake mi dja N fase eradu tanbe Sta algen li ki sta ma dja N fase eradu Ma N ta sumi dja N fase eradu Bu ta txoma na na tilifoni na trabadju Ki N pode kóre risku di pirdi trabadju Ki óra ku ta entra ládju. Ora, nhos ta da-m gusa pâpia. Ka es ta kai na kó eradu, pa ke mi N ta pâpia? Zé, nha kunpadri ki sta li, N ta fla nha kunpadri ku sigi, e, Zé, bo sa ma N ta fase nhas vidus. N ku sabe ma na nhas vidus N ka ta, N ta fase nhas vidus. Grasas a Deus N ten algen ki ta entra na nhas vidus monti. Na mil da trabalhu ta txoma-m Nelson, ki óra ku ta sta na kasa pa u entra live? N sai más sédu pa mi entra na live, ya. I entra partidu, tene munta ken dodu. Tran, memu el el fla mi tene dos telefone, pamodi el ka manda mensagem fla Nelson diskulpa. N ta xintiba di ki jetu? Bo ki ta txoma-m, bo ta konbida-m bu kasa, bu ka te kanbe.

Algen más feio ki mi, más zangadu ki mi. Pora, so bo fla si N ta trodi po, N ta tola bu. Pora, ten algen ki ta sta li na nha diretu, ki ta sta li. N resebe ses xamada gosi, ses mensaji gosi li. N pensa gomi risisu. N ka ta dexa nada pa la. Pamodi ki txuman. N ta fla-m pudretu pa algun algen. Dja N txoma-l na un monti pájina, N ka ta pui. Mi N ta fase nha diretu. Â ki kabésa da-m pa N fase, N ta fase. Ta ten algen li ki ta sa, ta ten, N ten monti algen grandi di ruspetu. Ami N ten monti kusa, mi N sabe pâpia, N sabe brinka ku povu. Mi N ka, N ka ta faita ningen. Ta pega ta tra-u ki N ta izê, bu ta txoma-m.

Sô e fatu, algen di fatu bu ta pensa Yahoo ma ta kasa bo? Sô e algen di fatu Yahoo N ka ta kaga pamodi ami N ta fase vídiu di ómi N ka pode kaga, nu ten ki ta pâpia Timenti nu ka móre, nu ka sabe mon ki nu ta pasa Ô sinha, si bu sabe, bu ka ta aguenta prison Ka bu txoma Datsi N ta fase nhas vídius Sen nu faze nha vídiu mi sô. Senpri na rua, N ta fase di nha jetu, N ta ruspeita ku tudu algen. Mi N ka ta fla di mi di ruspeita ku ka ruspeita, mi N ka ta liga. N ta fla di kila di kes algen ki ta sta ku mi li, ki ta sigi-m senpri. Algen ta manda mensajen fla-m, Mias Fódas, ben ben pa un vídiu ki la é kuse. N ta modi. N ta sibi purkê algen ta pâpia mal. Ama ku dés algen bu bu ten pâpia amigu ku es ten algen N ta liga sin N ta liga sin si e sima monti omi ta txoma-l ta fla Nelson i bu ta fase bi isu mata kil-la N mas ku dés i vira burgonha Kan N txoma-u pa ka txoma-u N ka ta fase mas N resebe dôs xamada di algen grandi algen di kuai sin oita lanu e fla Nelson bu ta fase bu vídius N ta faze nhas vida mil i trezentu atê sinkuenta mil algen ki odja. N ta faze nhas vida atê trezentu, kuatrizentu algen ta brinka ku mi. Mi N ka ta fase vídiu, algen ta txoma-m, N ta fla, Nelson, fase vídiu pa nu brinka, pa nu divirti. Nau, kel-la ka ta fasedu. Nu ruspeta ku nu ruspeta kunpanheru. N ka ten algen di ruspetu ki ta entra. Kau fla, Dianu, Ka bu da-nu e. Sô bu tene fatu. Sô bu tene fatu. Abo odja bo e di ki jetu? Nau, si. Ki tamanhu de kurason. Bu ten bon kurason. Ba li, nha manu. Di ki jetu? Tudu sabe. Nau nu ta sta li. Ami N ta fase nhas vidu. Má mi N ta rispeta tudu kel algen ki ta sta li. E difísil pa odja-m ta tra un palavra eradu na nha boka. Sô si ta nervozu. Ami N ka ta stresa. Ami N ta rispita algen ki ta sta li ku mi. Algen ki ta sta li ku mi pa nu pa nu brinka. Ami tanbê ki brigu ta manda na kariera tanbê. N kustuma fase vídiu ku na tilifoni ku un algen. Nau prontu. Mi ka sô omi ki N ta fase es tudu. Mi ta txuma txuma ningen pa punu nhas vida ta txuma ta txuma ta txuma ta txuma nesa ki ora ku ta txia kasa ku ka vida nu mesmo e stama mi ta pape e stama ku sa pape pa nka fla pa modi mudjer pa modi da di mudjer ku rispita inda mi ta mi manda mensaje kuse mi gosta pa nu sta tudu dretu Si ka txiga nu ta txapa. Mi N ta faze nhas vídius pa nu divirti, pa nu brinka. Má ningen ka sta obrigadu a odja vídius, ningen ka sta obrigadu a txoma na tilifóni pa nu faze un vídiu. Bo ka sabe fla txau dipôs. Nha puntu. Nada fosse por ti, nada fosse por ti. Só verdade é mesmo, é mesma coisa. Modi bu bu fla bu ka fla nada. Mi n ta fla, n ta dexa vídeo li. Kel otu vídeo algen ben txoma i pô-l. N ta fla. Pô, mi si ningen pa txoma-m, pa txoma-m, mi n ta faze nha nha vida. Nada más. Li ki fitxu. Mi ta sta li, mi ta brinka, mi ta brinka, mi ta brinka ku tudu mundu, mi ta divirti trankilu. Bu ta txoma-m pa bu kasa, bu sa-m ka te kanda. Pa ki bu ta txoma-m pa bu kasa? Si bu ka te kanda, ku sa nu gosta di kanta. É prubléma ku atabus. Pa ki? Ta ba di partidu. Si nos oxi é dia di mudjer, pa ki bu te pájina?

Ka ten algen ki ta ta insisti kel algen. Ka ten algen di rispitu ki ta sta la. Ka bu txoma mi. N ten más di três anu ta fase vídiu. N ka fika tristi. N fika tristi di algen ki ta sigi-m. Pamodi N resebe mui, N resebe kantu mensaji. Ora, na kel-li, kaba bo, kaba bo es ta kai na kau eradu. Ka mi gosi ma N ta ngana pâpia. Si ma N ta ngana pâpia. Mi, la na nha trabadju, segunta-fera, nho sai monti, da di onti, na subtinenti, nha mumi ta rinki di ki. Pa N fasi ke faita ruspetu na si. N ka liga pa mi. Mi N ka liga. Mer ke ma fiju ki mi N ka ta liga. N ka liga. N ten algen ki ta sigi-m, ki ta sta sénpri na nha facebook, ta sta li-m, nu ta brinka. Nha pai ta ruspetu-m. Óra N ta mostra nhos bai mon ki N ka ta pâpia baxu. Algen ku dés algen na facebook ta ben pensa ma nha kuza é di ki jetu. Nha mos ta kel-li el ta falta ruspetu di algen ki ta sigi-m.

Nen bu bi ten e ka bu pode tene sinku algen ki bali bu pode tene sinkuenta ka bali ninhun mi ten família li n ten algen ki ta sta li ki ta sigi-m pa n ka fla ki mi ser ómi i asi ka paga mudjer ka paga e sen sinkuenta n ten ki ta pâpia nha ki da burgonha na ka mi família ten pâpia Nhu tanbe ten pape ta fla, e mesmu kusa nen ta fla. Mi ka katxor no. Nen ka ten rostu propi di ki kusa li propi. Fai ta dus petu. Ami, ami pa mi nka liga. Ten algin ki ta sigin, ki ta sta senpri juntu ku mi. Ba ta manda kre pa algin manda mensaji. Nessa, é bom que trouxe. Mas mim, vou que chamar para. Não tá fácil. Hoje é dia de mulher. É que é dia de partido. E ka debe partidu. E ka debe partidu. No papia di mu, no papia, no proteje mudjer, pabia mudjer e no mãe. Partidu entra. Se un homem bonito, ainda é outro moço. Nem um homem bonito entra, entra. Tá travando à toa. Mas eu, tra. Não, muito. Então, E, si omi ka paga i 150 el un ten ki, un ten ki da papia. Não. Não está falando, não está Se ele quer entrar na live, está entra, tá papia com ele, tá papia com ele. Não perde três horas de trabalho para entrar naquela live ali. Que que ele papia com ele? Mas, vou botar uma bamba, o caça. O samu que tem carne, o samu gosta de carne. E pa mamá tau pa n kume kanda nton? I n ta pasinha la, i n ta brinka ku tudu mundu. Mutu di nha bês ta fla, Nau, ma N pode sta nervozu. E ka nervozu, meu senhor. E ka nervozu. E ki é falta di ruspetu, pamodi N ten algen ki ta intra na nha live ki é algen grandi di ruspetu, algen ki. Bu tinha sabe algen mas grandi ka sta na nha live pa bu txoman pa nbai pa entra na bu live pa nhas dipus bu tra si su sa mo mo ka ta algen ka ta aguenta entra na live pa papia ku mi ami nta nta kre pa omi entraba oxi di mudjer pa papiaba Petra na di ke jeito krê ku semu. Nan pode. Nu ta pôr live na nha telefone. E nu tem más di mil alguém na telefone. A mim só começar a papia, tá para 300, 400 alguém. Ainda, ainda, o live, live uma hora, 10 alguém na live. Nem ka meti manda mensagem. Nem ka manda mensagem. Nem ka meti manda mensagem. Se tem apoio, partilha aqui vídeo. Né? Não, não tem que ter preta companheiro. A mim sim fala, Zé, bem a de merda. Sim que até carne, quem sabe gosta de carne, nunca tá fraco, né? A mim, a mim tá fazendo live nunca. Gente, tomara tanto vídeo para fazer live. Tem eu tenho cartaz, nunca, nunca vai. Nunca vai, nunca vai. Má tanbê kel ebriu ki tra mô-l na kadera. Nun ome ka ta entra pa nu, pa nu fala si, pa nu, pa nu, pa nu faze kel modi pergunta. Asi, Nelsa ka bu fla ma si é ome ki, ki da pa dôdu, ki npape, ta fla ma ta pape mariadu. Oxi da di mudjer, oxi da di mudjer. Nu ka meresiba kel-la. Ka meresia. El ka ta kel-la ka ta el ka ta fase-l. Kel-la ka ta fase-l. El ta fla, Nelson, txau. Pa ke ki txoma-m? Kau Bidani sta obi fakeru. Nho manda pa txiga pa atxiga nel. Inda pa nha live inda ten algen nha vontadi di trankilu n ta divirti ami n sabi txoma algen pa ben oi nha live n sabi brinka n sabi po algen pa ri pa nu brinka ripita ripita mutu algen ta pensa ma pamodi. ma pamodi e ka pamodi tran ka ta ninguém ka ninguém ka estava lá ka ka estava ka estava ninguém não você a mim sem som abre boca gosta de começar pop tá babe dinheiro que alguém sim pop é curta que começa toca tá tá bem mim dá para se vir homem tá falha tá flor tá falha tá flor também

Mi ten raiva nes pu live pu diretu. E ta fika ku si sinku algen la. Kuzê mi n sabe brinka, n sabe brinka, n sabe n ta fasi nhas diretu, n ta brinka. Mi, bu fiju ta bai oja ta ri, bu mai ta oja ta ri, aba bu ta oja bu ta ri. Pa nu fika dretu, trankilu. Ma mi si n sabe ma n ka ta fasi, bu san ka bu fasi. Como fasi? N ta ben ta pensa, é ka di mi ki N ta pâpia. N ta pâpia di algen ki ben pa oi vida. N ta ki isu? Mo ke trosi? Mo partidu entra? Partidu. N ta tunda fla, kofé di risiá, kafé di pobri. Ora, doxi aloma na gosta. Si ta mal gosta, Manhã e ta txoman konta. Ami n ka ta kuada bole ku faka. Si mô e tran, n ten argen ki gosta di mi. Fran Nelson. Fasi vidiu. Bo e argen ki ta tene. N si, munta gen ta fla ka txor. Na Kau Verdi ka txor ka ten balor, ma li Europa ten. Li Europa ka txor ten balor. Ta bai mergu, ta bai ka txor ta dita da kama. Tê ta ri bakan. Yo pensa ma mi n sta preokupadu ku pa mô e tra-m. Ka staba ningen la ki ta aguenta-mi. Ka sta ningen ki ta aguenta-mi. Mi sô n ka ta pâpia di falta di ruspetu. Sigidu, N ka fala ku el pamodi el mi txoma monti bês. Next, Bu ten ki tenta un live di kel-li-kel. Má pidi óras ki N trabadja pa N da-l. Nha moti. I N sabia. Nha. Es sima N ta pâpia di ómi. Es ki ta pâpia di mudjer. Stória ta para, N fla. Militar bu ta txoma pa N bai entra na bu diretu di desa algen pa bu ka dispidi pa bu dja entra otu algen bu ta tra-m txeu ser kuzen ami pa mi N ka liga pa mi N ta fase diretu mi N sabe kuse ki é diretu. Mi N ka ta faze dretu ku un, dos, ku tres, kuatru pesoa nau. Mi N ka ta faze dretu ku des algen ofende nau. Mi N ta faze dretu, N ta djanba mil. Djanba mil. Pamodi N ta txoma, N ta txoma, bu ta ben. Pamodi bu ta xinti, bu ta xinti sabi. Asin. N ta fla sénpri, Ten medu, nu ka móre, nu ka sa ma bu ta pasa. Uzinhu, Di ki jetu? Mi N ta fase nha vídiu, grasas a Deus. É mutu difísil pa N fase un vídiu 10 minotu pa N ka ten 100 algen. Mutu difísil. Pamodi N ta txoma-s pa nu brinka. Ten mutu algen, ten mutu algen ki ta manda mensajen, Nérsia, fase diretu. Pamodi mi sabe brinka. Mi N ka ben koba ningen, mi N ka ben faisa ningen, mi N ka ben fase ningen maldadi. Tanbê, é dadi ki Jezus kuza bóbi, kel-li N ka ta kaba ku el gósi. I N ta fla, Pa ka tra nha vídiu pa pô-l na nun pájina. N txomadu kantu bês? N pensa, n pensa página di, di sente tal e kuza, página di artista. Ki artista ki ta pode dretu ki ta ten algen sima mi? Ka ten ninhun. Ta pun na burgon. Tudo algen xintadu ta pera pa, pa nu papia. Si eu entraba algen pa papiaba omi pa omi, algen ta binha na kela. Ma ka staba. Ta pun na burgon.

Nunka N ka ta, N ka, N ka ta txoma nen pa fase milagri pa intra na nha lari, nen pa ben odja. Kovadianu ki pamodi N resebe monti txamada kovadianu, amiasa ô vidu ku fase. Dja gosi dja kai na kovadianu N ka ta papia, pa N po kabesa na jelu. Nha, nha kabesa e kame la, e sta bibu. N ka ta po kabesa na jelu no. E ta ben, e ta ben, e ta ben manda mensaji. Sta li, sta li. Ba verdadi no gosta di leba nho ma, nho mandé. No sta tristi pamodi munt argen txoma na tilifoni. Ernesto, ke isu? Pora. Mi ta fika tristi di argen ki ta ten dés argen na direta. Ami, pula, pur akazu, mi ka ten prublema. Ojda di mudjer, nu kre prutete mudjer ka papia di partido. Kuma si? Mentalidade é pouco. Hoje é dia de mulher. Hoje é dia de para não para todo homem que faz errado para para papia. Pouco faz mais. Tá para de partido. Partido ladrão, partido é só tudo ladrão. Mi n ten família partidu, ma n ka ta pega kada bes e krê ten más. É mau idadi mesmo, de que jeito? Partido entra, tranga. Não. Bom, que ali que tá acontecendo comigo mais. A mim, a mim nunca tem problema com Porra! Ami ta fasi nhas vídeo, mo si N ta xinti orgulhu di mi mesmu. N ta fasi nhas vídeo, ami ta fasi nhas vídeo. Un simana ta atxa bes 80, 100 mil algen ki ta odja nhas vídeo, pamodi N sabe kuzê ki N ta fala. Karni, karni mata, karni, karni sta li, karni bibu, fartu N sta. Di ki jetu?

N krê purtudjê mudjer, má el kóre tras di partidu. Nton, el ta pâria pa ka da dinheru, nen sinkuénta eru pa ka da. Mi oji da di mudjer, N krê purtudjeba mudjer, pa tudu sta di ki jetu. Má mudjer mudjer mésmu ki ta fase eradu. Nhu nhu fika dretu. Feliz dia di mudjer pa tu pa tudu mudjer. Nhu fika na paz di Deus. Nhu ser ke ki nhos é i ka nhu dexa nada pui nhos kusa na kabesa pamodi vida é so un, bunitu ka ta kume, nen feia ka ta mata. Nhu rispeta. Mi N ta fla ómi ô mudjer, Si bu sabe ma N gosta di karni, bu ka ten karni na bu kasa, ka kunbida-m bu kasa. Ka bu kunbida-m bu kasa. Munti algen ta guarda? Mi N ta fla. Mi N ta, mi N ta fla. Bo txoma-m kónta. Má mi N ka ta txoma ningen, N ka ta kupa ningen. Mi N ta panha nha tilifóni, N ta faze nha dietu óras ki N krê. N ta spera pa tudu algen pasa ki da di mudjer di kel jetu. N ta spera kel mudjer ki tinha maridu. Nhô el rabenta se kadiabu dimais. Pamodi ten monti ki ka ta rabenta. Nu respeta kunpanheru. Respeta. Oxi é un dia ki N krê poi un mudjer la riba. Bu korda la di partidu. Partidu ta partidu. N ta dizê pa tudu ke ki ka ten maridu, Nhu pô mo dentu trus, sima mi N ta pui bo si mi N ka ten deta. N ta punha mo dentu trus, N ta deta trankilu, mansu, timenti ka parsi N ta fika ketu. N ka na faita ningen. Si bu sai mo ka trankanu ne ka bu txoman pa ma pa ma bu ka bu txoman. Pode un kusa fla. Oxe, dia di mudjer, oxe é dia. Nessa, ah, que vergonha. Nessa, oxe é dia de mudjer, bo. Bo tem que te falar de mudjer. Não gosto com partido. Partido que nem assim mulher é catada. Zé Cadiabo, imagina agora. E, e alguém lá para Facebook. Não, pronto.

Pamodi ami, ami songa di bo, ka N fla, Por andadu bo fatal. Fla di mi ma, mi é di ki jetu senpri, bon gen ti, nho fika, nho fika dretu. N sai la di aeroportu, pa mi, pa mi entra un diretu. Ma, ma pedi 60 eru pa mi. Rosto um pode ter de tolo, ma ka ta passa nos. Pô nge diz, Nho fica dreto. Boa noite pa tudo mundo.